Үтүө күнүнэн күндү биһиги амтан биэриибитин көрөөччүлэр, бүгүҥҥү биэриибит биһи учуутал күннэригэр аналлаах буолар. Уонна бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыы кэллэ Саха Республикатын үтүөлээх учуутала, РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, Арассыыйа бастыҥ учуутала икки тыһыынча эһэттэн национальнай бырайыак конкурсун кыайыылааҕа, икки тыһыынча уон биир сыллааҕы Москва куоракка ыытыллыбыт төрөөбүт тыл учууталларын маастар-кылааһа, конкурс призера, учууталлар учууталлара, Хотой уонна гражданскай килбиэн анал бэлиэ хаһаайына Поповтар педагогическай династия члена Фекла Николаевна Болдовская. Чөөтүө күннэн Фекла Николаевна Эйигин биһиги учууталлар күннэринэн итиитик истинник эҕэрдэлиибит уонна бүгүҥҥү амтан биэрибитигэр биһи тугу астыыбытый? Ити күнүнэн мин бииридэлээхтэрбин ис сүрэхпиттэн Учуутал күнүнэн эҕэрдэлиибин. Мин бу биэриигэ пальчики диэн бурдук ас астырга сананным. Оттон бу пальчики диэн ас мин кийиит буолан баран аан бастаан кэргэним дойдутугар барбытым. Ол онно тиийбиппэр эбэбит бу аһы астыыр этэ. Ото мин кэргэним Украинаттан төрүттээх, Донецкай куорат Онно аан бастаан это кийиит буолан тиийибэр эбэбит диэн Евсеевна диэн ааттаах кини буллаҕына туох бурдук аһын аһа чүйдик астыыр этэ онно бу пальчики дьэ хоторо-хоторо оҥорон сырда алта чааска хайаан да биһигини биһиэхэ киирэн бу аһын туппутунан киирээччи уонна бачча хойукка дылы утуйаха тарту диир Онно хайаан даҕаны бэйэтэ аһын тутан киирэр этэ, онтон кэлин кини миэхэ быарысыабын биэрбитэ. Оттон бүгүн мин эһиэхэ ону көрдөрүөхпүн баҕарабын, наһаа минньигэс ас, ону бу ас балаһиһыттан аймахха, дьиэ кэргэҥҥэ киирэн хаалбыта уонна бырааһынньыктарга, үчүгэй түгэннэргэ оттон курук астыыр аспыт. Онуттан бу пальчики диэн рогалики диэн эмэ этэллэр. Ону билигин ол астыырга наада үүт, арыы,

Ама сарыытын эрдэ уларыха нада. Эрдэ уллубут була. Ына харыытын. Ото бу масарыытын кутабыт. Масарыыта. Сеп, онна ты кыратык. Ол ажас кыратык. Туус кутабыт. Туус кутабыт, аха. Сеп, онна би чайнай би рословой нёска диэн этилдер. Тонну курдук. Быһа холон. Рословой нёска. Дорога. Дорога.

Жоқлайкаанда бу аскын асты турар билими ар мине яха вопрос берем. Бен тускунан кырытык сырдытын да. Оттон мен Чурапчы Хатылы мантан хетте километр. чугас олох төрүт олохтооҕунабын Николай Петрович уонна Любовь Михайловна Беляевтар дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтүм биргэ төрөөбүт алта этибит аха билигин была төрдүүбүт сөп онна туох оттон убайым Николай Николаевич Беляев Уну братум Михаил Николаевич Беляевтар диэн олох Дьөһөгөй оҕотун таҥар оҥостон үлэлиир дьоннор сылгыһыттар. Онон олох туох этэй төрүт сирдэригэр олохсуйан олорон сылгы, ынах, сөһүү иитэллэр. Эдьиийим буллаҕына учуутал Анна Николаевна Хатылы орто оскуолатыгар үйэтин саһан тухары оҕолору математика курдук устук предметти үөрэтэр. Онна балтым Любовь Николаевна манна Чурапчыга эмиэ дьэ туох оҕо консультациятыгар үлэлиир. Аха. Оны чөйбаайтык билим бары жагыл болан олохсуйан олороллор. Оттон мин аха. Ача бары педагогтаргыт. Атын мин педагогическая династия члена болабын. Биһиги аймақ учутал элбэх. Оноттон тухатай Эдьиийдэрим, кырдьаҕас эдьиийдэрим Матрена Фомична уонна Матрена Фомична Попова диэн уонна Анна Михайловна Попова диэн үйэлэрин хастарын тухары учууталынан үллээбиттэрэ. Биһиэхэ Матрена Фомична туох династиябыт төрүттээччитэ буолар.

Бүлүүгэ барыах, Бүлүүгэ наһаа үчүгэй училище баар, онно барыахха диэн эппитэ. Ону мин эдьиийим балаана Анна Михайловна начальный класс учутала. Ону чуттун барыаххын баҕарар буллаххына туох ыытабыт диэн. Ону то кини били учутал буолан мин кыра дэхбитин учутал үлэтин билебин. Киниэхэ билин көмөлөһөр этим. Дьэ табыллыста бөҕөтүн оҥороҕун, били оҕолорго не гынан быллааны бу учутал идете миэхэ чугас быллаҕа дии. Ото бүлүгэ тиийэн бараммын Василий Иванович Санников диэн наһачугай сахатын учутала баар этэ. Олох мен кинини кини үрдүк аатыгар олох сүгүрүйэбин. Кини миигин де бу төрөөбүт тылга уһуйан, мен саха тылын учутала буолан кэлэн турабын. наачый гимназия оскуолатыгар төһө хас сыллаахтан үлэлиир дьааты Ахатын бу гимназияга Степан Кузьмич Макаров атынан гимназияга мин тыһынча тоғыз сүүс тоғыз алты сыллаха келбитим бастакы директор Альбина Степановна ыңырытынан Альбина Степановнаҕа эмиэ наһаа махтанабын. Онно кэлэн манна мин олох улус дьоҕурдаах оҕолорун кытта үлэлээтэҕим дии. Онуттан сүүрбэ быйыл балаһыырба алта сыл буолбут эбит. Вай, наһаараппыт дьэ. Оттон онно, онута гимназиям кэлликтиибигэр түгэнинэн туһанаммын Юрий Михайлович Слепцов диэн наһаа эдэр дириэктэрдээхпит. Онно айар-тутар наһаа үчүгэй

дьэ тэнитэбит тэнитэбит тэнитэргэ былаана туох маннык чарас булуннаады икки миллиметригин курдук маннык үчүгэй баайы бу тестетин аха үчүгэй болар хөп таба наха бурдук даабаккыт маннык онна баллаҕына э эн баһалыста хайыгын маны бу икки хымып Bunu манна кутуохха наада. Хорошо. Сымыыты уонна саахар манна кутуобут. Сөп. Биһи бу куйуохтаахпыт. Оны те тугу сымыыты бу куйуохха наада.

Туора хатаалкабытынан өссө тэнитэбит. Тэнитэн биэриэхпитин сөп. Это повидлабыт бар булуохтаах манна. Повидлабыт бар аҕа. Повидлабытын бэлэмниэхпитин наада. Маннык дьэрэ повидлабын ылан биэрэрэ. Повидлы оттон дьиҥинэн маннык туох этэ хойуу болара ордук. Ону туох баарынан эбэтэр балаҕана барыанньаны Хойуу барыанньабар булаччыбыт да. Барыаныс гүшанка да буолуон хаппылаади. Буолуон сөп. Маннык кутабыт. Онна туох этэй? Икки өттүттэн же маннык хуулаан биһэбит. Ол. Онна боллагана маннык наха чуйду маннык эрийэн биһэҕин. Итинник эрийдэххинэ таһанан барбат тохтубат. Лайфхак. Маннык. Онна болла манайан балланы ымыкка буккуй. Маннык көрдөрүү мере бастан. Маннык.

бэйэбит бырайыак толкуйдааммыт биирдэлээхтэрбин кытта күнөркөн диэн экспедициялааҕар тэрийбиппит манньаанан сайын аайы туох төрөөбүт улууспут нэһилиэктэринэн кэрийэ барабыт ол бараммыт пыллаҕына кырдьаҕастары көрсөн бу тыл уранын илдьэ сылдьар дьоҥҥо тылуранын дьаһыйдыр дьоҥҥо тиийэбит шөбааты кэпсэтэбит онно кинилэри кинилэртэн интервьюламмыт ырыалары тойуктары үйэтитэбит уонна үйэтитэммит кинигэ оҥорон бэлэм ытыарабыт кинигэлээхпит электронный кинигэҕэ бар барыта оттон хүсчэкэ киһини көрүстүбүт быһылах нэһилиэктэрэ барытын кэрийдибит онно мин туох тиэнэтиэхпин баҕарам бу ити лааҕырбыт наһаа үчүгэй мин наһаа сөбүлүүбүн Тоҕо диэтэххэ, бэйэн эмиэ элбэх били оҕолору кытта сылдьаммыт оҕолору кытта оҕолору үөрэтэбит онно бэйэбит эмиэ элбэх билбэппитин билэбит ньыгынан мин ити лааҕыр баар буолан Чурапчы улууһун бары нэһилиэктэрин кэрийдим олох билбэт этим хорахайдарга сылдьа илик этим онно бу лааҕыр бар наһа махтанабын ол ол лааҕыргытар төһө оҕо сылдьарый Атын уллааҕырга хайаан даҕаны үрбэттэн тахха оҕо сыдьыахтах. Онуттан биһиэхэ үрдээх э, элбэх баҕайы оҕо сыдьан. Аста уллааҕыр бары элбэх оҕо билэр. Онуттан интэриһиргииллэр аҕай. Биһи бака Майя диэн холобура Данилова Мария да биле чабырхахсыт. Кини тыыннаах эрдэҕинэ киниттэн бээтиттэн интервью холобура ылбыппыт. Вот. Билигин балаҕана самый хомолтото диэн ол дьоммут балаҕана үксүлэрэ олохтон били баран хаалаллар. Онуттан били хата кинилэр баалларыгар тыыннаахтарын өрүһүйэн, холобура интервью ылбыппытыттан, кинилэр репертуардарын устан хааларбыттыттан эмиэ үөрэбин. Холобура, быһырдах сыаналаах материал дии саныыбын. Оны өссө туох кэлин өссө сыһыналаны дии саныыбын. Оннотон туохата хас биирдии саха дьахтара хаһайката оҕуруотунан дьарыктанар, ону мин эмиэттэн сайын оҕуруот олордобут. Ону кэргэним Сергей Игоревич оҕуруотчут, ону то кинини кытта киһи тугу үүннэрэрин бартын үүннэрэбит. Билигин балаана ровно күһүҥҥү туохти били үүнүүгүн хомуйан хомур хомур ону били асастааһына дьэ барытын туоһаан аттыахтаан ону бэрийэ сылдьабыт маппоп иҥин бөҕөтө теркалаан диэбит курдук онутум үрүн хаһайын аны сергей болар оны мин көмөлөһөччү буолаччу оччоҕуна сүрүн хаһайын кэргэҥҥит Сергей буолар. Оҕуруоту барытын кини дьаһайар. Кини бөҕө быллаа. Дьэ, онтон мин быллаҕына, учуутал оттон бу дьигинэн асастыы турабын гынан баран, мин наһаа аччыппатахпын. Сүрүннээн били үлэттэн кэлэрбэр эмиэ туох этэй? Дьиэ кэргэнин эйиэхэ били көмөлөһөрөгүн наһаа улахан тутулуктаах. Сергей Игоревич Пыллана бэйэтэ ис-иһиттэн асчыппаҕайы. Онуттан дьиэ кэргэнин сүрүннээн кини дьэ эбиэккэ эгин туох этэй аһа бэлэм буолар оччоҕо эһи киэһэ үлэлээн кэллигит наһаа үчүгэйдик остуолгут аскыт барыта бэлэм бэлэм аһа доһол да иһин баар туох эрэ үлэн иҥин тахсылаах болар баллаҕа дии ону отто түгэнинэн туһанан кэргэммэр эмиэ махтанабын тону кини тон көрүү оте бары билэҕитте кини ньучча тугунан ол гынан баран сахатыйан хаалбыт быйыл баллаҕына биһи холбоспуппут йордан ала Адреналин Онотто ол иһин боллааны били Украина иин туһунан ыйыттахтарына мин манна хииннээҕэр уһуннук олоробун онон бэйэм сахабын диэн абия кутил диэби куттук хахатия халбыт Отто кёолоохпут бу көрүңэр хайытабын маннык түт тоқа хайтаха икки олоохпут улахан кыһым дьиэ кэргеннээн куоракка олороллор Ольга Сергеевна, оҕо дабарыһыгар үлэлиир. Кэргэ, кэргэ туга күтүөтүм Виктор Георгиевич, оттон туох чааһынай? Үс оҕолоохтор, онон аха туох гимназияҕа үөрэнэллэр, национальнай гимназияҕа. Онтон уолум Алексей Сергеевич Болдовскай диэн, манна улууска үлэлиир, туох кычыс Председателин холбуйаччы диэн буолан хас онно кини туох сен күн күбэй эбээте болааты биэс аха оттон биэс сеннээх эбит аха киниити Магдосия Дмитриевна десат үлэһитэ муннанна киндер икки олохтор Тевфекла Николаевна аһын түргэн байтык сып-сап туттан наһа чөй пальчиктары оҥорон таһарда, оны маны иитиэххэ. Маны хайдах быһарабытый? Маны буллаҕына отон сис оҕуһан кыраадыска отут мүнүүтэ духовкаҕа буһарыллар. Оны духовка манна көмөлөһөҕүн, манна угуохха. Фекла Николаевна авторская кинигэ бөҕөлөөх эбит. Бу туһунан кылгастык сырдатыан да. Оттон хас биирдии учутал үөрэтэрин таһынан үөрэтэр ньымаларга толкуйдаан үөрэх босуобуйаларын оҥоруон сөп, программалары оҥоруон сөп. Тоҕуһуон сылларга бары билэрбит курдук саха национальнай концепцията кирбитэ Онно дьэ биһи саха дьоно эмиэ даҕаны устук кэм курдук эрээри, айарга, тутарга үчүгэй баайыы кэм кэлбитэ. Ордук саха киһитэ бу мин саха омугабын диэн бэйэтин билинэр кэмэ буолбута. Учууталлар онно дьэ сөп түбэһэн үрдээх элбэх үлэни оҥорбуттара. Оннуттан биһиги бу биһиги улуус саха тылын учууталлара бөлөх тэриммиппит. айар бөлөх. Ол бөлөххө киирэн бу саха тылын саха тылыгар симнэх саҥаны сайыннарыыга бу босуобуйа оҥорбуппут бу уонна эрчиллии хомурунньуга оттон саҥа кэм буллаҕа дии инньэ гынан буллаҕына саха тылын үөрэтиигэ үрдээх итэҕэс өрүттэр бааллар этэ. Холобура, ситимнээх саҥаны сайыннарыы диэҥҥэ. Онно бу оҥорбут босуобуйабытын көрөҕүт. Оттон бу саха тыла эрчиллии хомуурунньугар была тыл култууратыгар аналлаах. Ол кэнниттэн бу лааҕырбыт лааҕырбыт туһунан кинигэлэр сыталлар. бу икки манна баан бастаан биһиги адьа материалы хайдах хомуйуу хайдах таҥастааһын ол барыта бу дьэ уон киһини киллэриммит кини материалларын таҥастан бу бастаан фольклор и краеведение диэн кинигэ оҥорбуппут онтон буллаҕына арай маннык биһэбэбит баллаана биһиэхэ кэлэн биэс сыл олорон аннараа дойдуга барбыта оны кини Арай үлэбиттэн кэлбитим ааҕаҕай олорор эбит бу кинигэлэр уонна этэр тоҕо барыта сахалыыны мин өйдөөбөппүн мин маны арыхпын наһаа баҕарабын диэтэ оны эһигин нуччалыы тылбаастаан онно мин өйдүүрүм курдук диэн онтон дьыкырдьык даҕаны элбэх ааҕааччы билэриги билэригэр хайаан даҕаны тылбааһа наада эбит диэн бу иккис кинигэбитигэр нуччалыы уонна английскайды тылбастаабыппыт онно биһиэхэ гимназия учууталлара Акулина Петровна уонна Дария Петровна көмөлөспүттэрэ Акулина Петровна нуччалыы Дарья Петровна была английскай тылбастаабыта онон билигин этэргэ дылы нучча уонна английскайды өйдүүр дьон төһө баҕарар билсиэхтэрин сөп бу боллаан екі тыһынча он тоғыз сыллаха бэйэм үлэм опытыгар олоҕуран төрүт тыл сайдыы барҕары артыга диэн бэйэм методическай үлэм туһунан сырдатан хуруйбутум отонно бу быйыл екі тыһынча Хүрбэ биир сыллаахха онус уонна уон бирис класстарга саха тылын үөрэтии суох. Ол иһин быллаҕына бу туох хайфу хотугулуу илиҥҥи федеральный университет преподавателлэрин кытта киирэн айар бөлөххө киирэн быйыл бу саха тыла учуталга көмө басобияны уонна учебнигу оңорон таһардыбыт. Наһаа үчүгэй оччоҕуна маны хас бирдии учуутал бэйэтэ көмө оҥостуон сөп былаан. Аатын уруогар туһанарга сүрдээх үчүгэй көмө матырыйаал буолар диэн. Наһаа үчүгэй эбит. Эрэнэбин. Февла Николаевна украинскай пальчиктара бэлэм буоллулар. Билигин буоллаҕына боробулан көрүөхэйин. Тэһэр өнүгэс украинскай пальчик буолбутун. Буспут курдуктар. Чам сайын көрө. Чэсэтэ супуннаҕас, начинката ыныры кэлбэх. Свеклана Николаевна наһаа да үчүгэй рецепт бэлэхтиир буолла биһиэхэ. Аха, бу тон маны чэйи кытта иһиэххэ сөп. Оҕолор наһаа сөбүлүүллэр, оннуттан дьиэ кэргэн дьиэ кэргэним эми миэнэ наһаа сөбүлүүр баһыт. Оннугынан бырааһынньыктарга, бэлиэ күннэргэ хайаан да станан аһыыбыт. Түмүктээри туран бу эдэр саҥа коллегаларгар, учууталларгар тугу баарын ити? То билигин наһаа үчүгэй кэм кэллэ дии сайдыылаах үйэ. Сайдыы буллаҕына икки өрүттээх буолар. Биир, биир өттүттэн кини үрдээх сайдыыны, уларыйыыны аҕалар. Онтон иккис курдук буортулаах эмиэ буолуон сөп. Ону холобура бу биһиэхэ ордук саха омугар тан кырахсаннаах омуктарга сайдыы эмиэ тус туох уратытык дьайар ол курдук биһиги тылбытын уонна норуот быһытынан сотору кэминэн баҕар хүтэн халыахпытын сөп онуттан олох ону көрдөрөр ону мин эдэр бииргэ үлэлиир коллегаларбар учууталларга этиэхпин баҕарабын бу балысхан үйэҕэ бастатан туран уруккутун ханаан ол иһин балаһи саха оҕолорун кытта үлэлиигит онон тылы тыыннах хаалларар туһугар, бастатан туран, үлэлиэххэ наада. Төрөөбүт тылы оҕо кыра эрдэҕиттэн билиэхтээх, онно эһиги дьиэ кэргэнинэн, ону эдэр төрөппүттэр үлэлэһэллэрин курдук усулуобуйаны тэрийэн, сүбэлэһэн үлэлиэххитин наада диэн этэбин эдэр төрөппүттэргэ, учууталларга. Уонна оччотугар биһи оҕолорбут хас да тылы баһылаабыт, сайдыылаах, культуралаах омук буолан тахсыахтара диэн эрэнэбин. Түмүктүр чааспытыгар тиийэн кэллибит. Өссө биирдэ учууталлар күндэринэн эҕэрдэлээн тураммыт, студиябыт аатыттан сибэкки дьөрбөтүн туттарабыт. Уонна Арчы кииниттэн уон сыллааҕы үлэлэрин түмүктэрин муспут, кинигэлэрин эмиэ бэлэх уунабыт. Улахан махтал!